Omenyete echauri, bono ekero narue ororo, natebia omorweki one mama ngochia gokwania, nachaka korwa ororo egento saa moja, naika chiboso ngokiga saa tatu chia botuko. Bono natama mama ngochi gokwana, kumbe ne eburani mbwate nchikorusia embori. Bono rende nabwatu nabwatu etown iga na natarete okogoro mpaka nka, nkaenda nkarara chikoni, bono narusia embori, ekero nare gotama nero nabwate nka na. Nere narwete ororo ase engencho y'eango yane yang'ang'ainete nkoonia omogondo, bono omoibi oria nagantaita tataeti kondora, nkaruuka rende. Nkanisa ki oyo? Mwesidie, chitumu tokoratinga, gose twatore echae. Intwe nabateebie, Nanchire nagosera mama, lakini banyabere. Naende ndero ritang'ani natema koiba inche gesa gesa nanya koiba, lakini nenyore naibire rende. Nanyora rende eria ekorara ang'e na gesieri. Korwa oo nere oyobwate emanu ekorara ere rogoro, nasibe emanu gati korwa eye abwati. Bono akamanu aka nako kare koripoti eng'ina ng'aki nyarebe taiyo, nyarebe taiyo. Nario nasoka nasoa gokura narangeria oyio, naminyoka gochia maate nkorangeria abanto, togasoa rende goetanana na amakouru goeta goeta. Egasi ekero riria nkaba moita kabisa na embori eyio bamo- ebere ensemo nere agwo iga ange nacha mbeke omobere ase nkobeka ng'ende.

Lakini embori eye twachire komoboria ng'aki anyebwate tari go tari tari achierewu, nabatebi mobwate igo naminyokire gocha. Naminyoka amaene nacha nanyora orure na embori eyio, tebia oteba sawa buna embasi iga aoneti oborimo bwaye, yaani ara ase omosuku mama omwabo tata omwabo taiyo, tata omwabo aka yaani mama omwabo akamwatera oboremo. Ekero amwatire oborimo, oborimo obwo agoteba ng'a akabooneria abanto babere. Chibesa echio chiaye nigo babaganete na na- na- na- na- na- na ankei yaye, omonto ore komobekera esegi ba- bakabagana. Echiatigarete akagenda nachio chiria gechauri, bono noo achia agachiriera gechauri chikaera, nachete gotuka agoteba, agacha akagenda sobo. onde taiyo omorooche, omwana omwabo naro agoteba bono, tanta oino oyo orwarete, nere bweka omorooche lakini abande mbamoroochie. Rika botuko osoka na endiogi eyio. Bono intwe intwe ase obogima bwaye nabo bataka gosambwa. Egento ndatebie abanto baminto nkeri iga, iga tobe kera omonto ase are abe vigilant, na abanto baye baminto bamanyomba kumi, community policing, batureti baito, tobwaterane egento eke. Ntochie kogania abasike, omosigari omanyete ere atagete tomorentere, lakini intwe tweka tiga tokore ki? tobe macho abanto aba, chinsa echio okonyora abanto aba bagochaka go deal oboibi obo ogochaka saa sita mpaka ang'e saa tisa, saa kumi. Iga moranche tiga tobwaterane abanto aba to deal nabarabwo, oboibi obo tobobogose kabisa. Na onde bwensi, onye komanyete nokoboko ogotamba obwate. Ngamoranche, Genda otige, otaraikerwa.
Iga nigo tore omochie bosongo. Maiga y'omong'ina oyo okoigwa Emanu ekwana, ekomotebia ng'a amang'ana ambo bare ase echikoni, omochi komonga-monga ere nigo anyore embori yaye teiyo. Gochikwa kenduru aria naria abanto bagochigocha, banyora ng'a niina omomura oye oruete aria egechauni, nowamenyete magega y'okooni akaginga pi, obekire monwa okoorire pi, bono oiraneire embori ya Juda. Keri-keri no Abasamaria abaya bamoikera bamobeka biara kobatagete komotusia omorero, kabere chipulsing chi'Abamanini igaminyoka buna ekomesa, na komotooria obogima bwaye. Omomura oyo nigo agoteba ng'a ere nigo aroche embuya y'embori eye, na bagoteba amaiso morore nembori ya ng'ina achete mpaka chinsa isano chia botuko, Akebundikia okore ime, akebundikia okore ime, ng'ina atamanyeti pi, naende tiga agoteba ng'a ane momura omwabo onde konya goetanana nagasimi kaye namoroche, korende akemuria agakira pi, bono embori nere eye iga, naende egaruseti eyemo agatiga echinde. Bono ng'ina nigo atebire ng'a Yaye, omomura oyo tigaasigwe, tigaasigwe, onchanire, onchanire, onye tagetwa amagena gose ase amo bono tiga ekiaye anyare gosigwa. Omochie-omonike omonene Tibursi nigo aragire oboibi obo ekiagera ng'a abanto batige gochonereria. Nosibire kera omonto abe omorendi, na kera omonto anyare korora amang'ana aye y'oboibi onyare gosira pi. Ekerambauti yaichanire ng'a nigo omonto akorusia emborio, nigo omong'ina agabwo, yachiire amagoro aye abere.